Relazzjonijiet sbieħ bejn Marija u Ġużeppi u relazzjonijiet sbieħ ma' Ġesù. Nitolbuk agħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nitgħallmu minnhom kif inħobbu lil xulxin tassew. Għallimna biex bħalhom inkunu kapaċi nitkellmu ma' xulxin nagħrfu nwissu lil xulxin fil-familja tagħna. Agħtina li bħalhom inkunu midħla tal-Kelma ta' Alla u midħla tat-tempju biex nitmantnew kontinwament bl-imħabba tiegħek, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Il-lejla t-tajba lil kulħadd. Mela bl-għajnuna t'Alla wasalna għall-aħħar riflessjoni tagħna. Jekk tiftakru l-ewwel ġurnata tkellimna dwar dak li qiegħed jiġri bħalissa f'pajjiżna u kif il-Kelma t'Alla ddawwalna biex nieħdu din is-sitwazzjoni bi spirtu Kristjan It-tieni ġurnata mbagħad introduċejna rwieħna għal ftit skills, għal ftit eżerċizzi importanti. Inħaddmu abilitajiet, kapaċitajiet li jistgħu jenuna biex ngħixu relazzjoni tagħna fil-familja b'mod iktar awtentiku, b'mod iktar veru. U fl-ewwel jum għalkemm ma tantx kien jinstema' is-sound, irriflettejna fuq is-smigħ Forsi għalhekk ma kienx jinstema', għax irriflettejna proprju fuq is-smigħ. Fit-tieni jum imbagħad irriflettejna fuq kif naffrontaw il-konflitti. Fit-tielet jum, l-Erbgħa, imbagħad irriflettejna ftit mhux biss fuq kif komplejna xi ftit dwar kif naffrontaw il-konflitti, imma wkoll riflettejna fuq kif aħna nistgħu naċċettaw, niksbu l-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, kif ikollna esperjenza tal-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hekk hu llum se nirriflettu ftit fuq kif nieħdu ħsieb xulxin. Ilbieraħ ippruvajna nirriflettu ftit, niflu ftit skill importanti, kif nieħdu, kif nixorbu, mill-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna kif ikollna l-enerġija, spiċċajna bit-tixbihat tad-dawl u tal-ilma, u llum issa se nippruvaw naraw ftit kif inħadmuhom flimkien, kemm fir-relazzjoni ta' bejnietna kif ukoll fir-relazzjoni mal-ulied. Għalhekk illum hekk ser tkun riflessjoni kemm xejn prattika dejjem li titlaq mill-Kelma t'Alla u mill-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Kieku jkolli nibda billi nistaqsikom għalfejn iżżewwiġtu, xi tkun ir-risposta tagħkom? Tgħidulix għax ma konniex nafu għal xiex deħlin ta? Dik ukoll, għax dik ħadd ma jkun jaf għal xiex dieħel. Imma aħna niżżewġu biex inkunu aħjar, hekk jew le. Żgur li kollha kemm intom kellkom f'raskom, kellkom f'moħħkom l-intenzjoni li tkunu aħjar milli kontu qabel. U bir-raġun, anki San Pawl stess fl-Ittra lill-Kolossin Kapitlu Tlieta jgħidilna li min jiżżewweġ jiżżewweġ biex is-sliem ta' Kristu jsaltan fil-qlub ta' min jiżżewweġ, fil-qlub tal-mara u tar-raġel. Dak is-sliem, ikompli San Pawl, li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. Mela intom issiru ġisem wieħed, ir-raġel u mara jsiru ġisem wieħed proprju għal raġuni waħda, biex is-sliem ta' Kristu jgħammar fikom it-tnejn, fil-familja ta', biex ikollkom iktar paċi tal-qalb. Kemm hi sabiħa din, però dak li jixtiqilna San Pawl u dak li xtaqna aħna qabel ma żżewġna, dak hu veru li qiegħed iseħħ bħalissa, dak hu veru li qiegħed jitwettaq fil-familja tagħna, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U jekk mhux veru, jekk m'għandniex is-sliem ta' Kristu, naħseb li ta' min jistaqsi, ta' min jirrifletti u jgħid imma għalfejn? Kif nistgħu niksbuh dan is-sliem ta' Kristu? Jien naħseb li jista' jiġrilna li nixtiequ li nkunu aħjar ilkoll kemm aħna, imma fil-fatt ma nkunux qed nimpenjaw ruħna biex inkunu aħjar. Hekk jew le, żgur li, kif għedna, lkoll kemm aħna, lkoll kemm intom iżżewwiġtu biex tkunu aħjar. Imma mbagħad mat-triq dan l-iskop jintilef. U flok li tkun aħjar, bħala raġel u mara, u forsi bit-tfal, bil-familja, dan l-iskop isir ieħor. Issa naraw ftit x'jistgħu, kif jistgħu jinbidlu l-iskopijiet tar-relazzjoni tagħna. Kif nafu, iż-żewġ skopijiet fundamentali taż-żwieġ huma li r-raġel u l-mara jħobbu lil xulxin, li jieħdu ħsieb xulxin. U ilbieraħ ippruvajna nirriflettu ftit fuq x'jiġifieri tħobb. Illum inkomplu nitkellmu fuq l-imħabba ta' bejn ir-raġel u l-mara b'mod iktar prattiku, iktar konkret. Imma mhux biss, l-iskop l-ieħor ta' żwieġ huwa li l-familja, l-koppja jkollha t-tfal u trabbihom, tedukahom fl-għożża u fl-imħabba. Mela, iż-żewġ skopijiet ta' żwieġ li min huma? Illi nħobbu lil xulxin, li jkollna relazzjoni tajba flimkien, li ntejbu dejjem iktar ir-relazzjoni ta' bejnietna r-raġel u l-mara u li nrabbu, nedukaw mill-aħjar li nistgħu lit-tfal tagħna. Issa, ejjew nirriflettu ftit imma llejla jekk fl-għażliet tagħna aħniex nimmiraw, aħniex nistinkaw biex dawn iż-żewġ skopijiet nilħquhom. Jew inkella forsi mingħajr ma nafu jekk qbadniex direzzjonijiet oħra. Għax jista' jkun li jekk jien ħsiebni biex naħdem minn filgħodu sa filgħaxija, jekk jien ħsiebni iktar fil-karriera, jekk bqajt marbut iżżejjed m'ommi u ma' missieri, jista' jkun li dawn iż-żewġ skopijiet importanti ta' żwieġ, l-imħabba ta' bejn xulxin u l-imħabba u t-trobbija tajba tal-ulied, jista' jkun li ma nilħquhomx. Mhux billi npoġġu quddiem għajnejna l-iskopijiet, mhux billi jkollna ċar quddiemna qabel ma niżżewġu fejn irridu naslu, mhux biżżejjed daqshekk, imma mbagħad matul il-ħajja taż-żwieġ, matul l-istorja taż-żwieġ tagħna, irridu nistinkaw, nimpenjaw irwieħna biex dawn iż-żewġ skopijiet nilħquhom. Mela ħa nibdew mill-ewwel skop, nieħdu ħsieb xulxin. Inħobbu lil xulxin. U ngħid nieħdu ħsieb xulxin għax forsi tixbor ħafna iktar fija l-kelma li tieħu ħsieb, li trid il-ġid lill-persuna l-oħra, iktar milli tħobb, għax ħafna drabi aħna b'imħabba nifhmu biss dak li nħossu, dak li tħoss. Però lbieraħ, jekk tiftakru, rriflettejna tajjeb fuq x'jiġifieri tħoss, ħafna drabi Jekk jien inħoss ħafna mħabba għalik, mhux hekk, bħal fil-bidu tal-erusija u forsi fil-bidu taż-żwieġ, inħoss ħafna mħabba għalik. Ħafna drabi nkun ingannat għaliex għax mhux tant qiegħed inħoss ħafna mħabba għalik, imma qiegħed inħossni ħafna kuntent li l-preżenza tiegħek qiegħda tagħtina ħafna lili. Illi jien inkun sew miegħek. Noqogħdu naqra attenti għax ħafna drabi nibdlu l-imħabba ma' dak li qiegħed inħoss fil-preżenza tiegħek. L-imħabba hi wisq iktar minn dak li nħoss fil-preżenza tiegħek. E allura sewwa, allura meta jien ma nħossx ma nħossnix kuntent fil-preżenza tiegħek, allura jiena ma nibqax inħobbok? Allura jekk jien nipprova nagħmel kull ma nista' biex inti tkun sew, tkun aħjar, imma ma baqalix dak il-feeling qawwi li kelli fil-bidu ta' relazzjoni, allura jien m'għadnix inħobb u żgur li għadni nħobbok. Anzi, dik l-imħabba li forsi fil-bidu kienet biss sentiment, issa ġiet integrata ngħidulha. Qed timmatura, qed tikber. Ma jfissirx li s-sentiment intilef, le, dan għandna nieħdu ħsiebu. Dan irridu nagħtu kasu illum ukoll, anke wara għoxrin, tletin, erbgħin sena żwieġ. Irridu nieħdu ħsiebu s-sentiment. Imma rridu nintegrawh ukoll ma' xiex? Ma' deċiżjonijiet, ma' għażliet, mal-għażla li inti f'ħajti tiġi l-ewwel u qabel kollox. Inħossni kif inħossni. Tant u x'hekk, tant tkun qawwija din li anki meta int ma tibqax tissodisfali l-bżonnijiet l-iktar bażiċi tiegħi, dak li jien nixtieq imma xorta waħda jien nibqa' nridlek il-ġid. Din hija l-imħabba ta' veru. U allura kif nieħdu ħsieb xulxejn biex ikollna din l-imħabba fir-relazzjoni? Biex l-imħabba ma tiqafx. sempliċiment f'dak li nħossa li kiena ħafna drabi niltaqa' ma' persuni u veru veru nistagħġeb hekk u ngħidulhom ħafna lil ngħidulhom ħafna lil arajjes hekk minn min, min, min jaħdem mal arajjes jaf x'qiegħed ngħid. Ngħidulhom ħafna lil arajjes. Għax ħafna drabi tiġi koppja fejn tiġi jiġi ħadd xi ħadd fejni u jgħid li isma' il jiena m'għadni nħoxxejn ta' lejn ir-raġel tiegħi jew jiena m'għadni nħoxxejn lejn il-mara tiegħi. Jiena nibqa' hekk u biċċi nida so what? X'ifisser dan? Ifisser li issa se żżarma? Jekk se żżarma, jekk allura jekk ma nħoss xejn jien issa se nieqaf mir-relazzjoni x'ifisser dan? Ifisser li jiena bnejt ir-relazzjoni tiegħi dejjem kemm jilni miegħek fuq dak li jien ħassejt, fuq dak li inti tajtni, fuq il-pjaċir li jien ħassejt ġo fija, fuq il-gost li jien ħassejt ġo fija miegħek. Mela jfisser li inti qatt ma ħabbejtni. Mela jfisser li rridu nibdew mill-bidu nitgħallmu xi tfisser tħobb. Ma nafx aħniex nifmu l-kunċett, però dan huwa kunċett fundamentali fir-relazzjoni tal-miżżewġin. Inkella tiġi ġurnata tajjeb u tqum, tqum hekk tqum jweqgħet xi ħaġa mis-sema u tgħid illa jiena ma nħoxxejn lejn ir-raġel tiegħi mena jkolli nħallih. Le! Ma tħallihx lir-raġel tiegħek għax ma tħoxxel leh. Mela l-imħabba hi biss dak li inti tħoss, hi wisq iktar minn dak li inti tħoss. Għaliex? Għax aħna barra li aħna emozzjonijiet, aħna intelliġenza, aħna rieda, aħna deċiżjoni, aħna għażla, aħna commitment. U inti li raġel tiegħek meta tiżżewġu ma tgħidlux jiena se nibqa' miegħek sakemm nibqa' nħoss xi ħaġa għalik, ma tgħidlux hekk, imma tgħidlu jiena nħobbok inħoss għalik, jiġifieri nħobb u nirrispettak li iktar milli nħoss għalik, nirrispettak, niddeċiedi li nieħu commitment miegħek għal ħajti kollha fit-tajjeb u fil-ħażin, fil-martu fis-saħħa. Imma ħafna drabi, sfortunatament, dak li ngħidu fiż biex ma nkunux nifmu jew forsi ma nkunux kapaċi, ma jkunniex il-kapaċità psikoloġika li ngħidu b'mod awtentiku, b'mod ta' veru. Eħe, allura x'jiġifieri, x'ifisser meta aħna rridu nieħdu ħsieb xulxin? Nieħdu ħsieb xulxin ifisser iwa, inħobbu lil xulxin bl-emozzjonijiet tagħna, mela le? Ma nistgħux narmuhom dawk anzi rridu nieħdu ħsiebu. Irridu nieħdu ħsieb il-ftit romantiċiżmu li jkun hemm fir-relazzjonijiet tagħkom bħala miżżewġin, tieħdu ħsiebu. Fejna fin jiġi birthday, jiġi anniversarju, tiġi okkażjoni, tiju tieħdu ħsieba, mod partikolari l-irġiel. Dawk jieħdu gost bihom in-nisa. Aħna lina l-irġiel huma affarijiet eh, kważi ċuċati, ħmerijiet, imma n-nis huma importanti. U inti jekk tħobb persuna ma toqgħodx tara għalik xi tfisser l-oġġett, imma tara xi tfisser għalija, jekk għalija importanti, mela inti għal-importanza tagħha l-ħaġa. Għax jien ma nħossiex. Allura billi ma tħossiex, jekk hija xi ħaġa tajba u sabiħa għalija, mela nagħmilha għax inħobbha lill-mara tiegħi. U bil-maqlub, mhux ir-raġel lejn il-mara biss imma l-mara lejn ir-raġel ukoll. Jekk hemm imħabba ta' veru. Ħafna drabi x'jiġrilna aħna? Ħafna drabi aħna nħobbu Billi, mingħajr ma nindunaw, nippruvaw nirrepetu dak li ommna u missierna kienu jagħmlu ma' xulxin. Nġibilkom eżempju sempliċi, jekk missieri kien iħobb lil ommi billi fil-birthday jew kultant jew xi darba, fejn naf jien, jixtrilha xi ħaġa li togħġobha, allura jien minn għalija li biex inħobb lil marti rrid nixtrilha xi ħaġa li togħġobha. Forsi marti ma, mhux hekk, tħossha maħbuba minni, forsi marti tħossha maħbuba minni billi jiena nqatt' iktar ħin magħha. Forsi ommi u missieri qatt ma kienu jkunu flimkien, missieri xogħol mid-dlam sa dlam, ommi d-dar. Imma forsi marti llum ma tridx l-oġġett prezzjuż li missieri kien jixtri lil ommi u li jien minn għalija b'hekk ser nami jew ser ser inħobb lil marti le. Forsi marti llum tixtieq li jiena nqatt iktar ftit ħin magħha. U allura waħda mill-iktar affarijiet importanti fir-relazzjoni ta' bejnietna biex l-imħabba tagħna tikber hi li jien inkun attent imma x'jogħġobha lil marti, imma x'jogħġbu lil żewġi. Dak li qiegħed ngħid bl-Ingliż jissejjaħ li jien kun naf x'inhuma dan il-psikologu Amerikan li studja ħafna il-familja li jismu John Gottman, isejħilhom il-love maps, li jien inkun naf li min huma l-love maps tal-mara tiegħi jew il-love maps tar-raġel tiegħi, x'jogħġbu lir-raġel tiegħi, x'jogħġobha lill-mara tiegħi. U ma nieħudhiex for granted li dak li jogħġob lili jogħġob lilu. Żgur aħna noħorġu kull nhar ta' Sibt immorru mal-ħbieb u l-mara tkun miskina qiegħda fuq ix-xwiek għaliex għax jiena jogħġobni li nkun mal-ħbieb u allura bil-fors li l-mara li tjoġobha li tkun mal-ħbieb tiegħi. Mhux bil-fors! Mhux bil-fors! X'jogħġobha lill-mara tiegħi? Jekk jien niġi d-dar tiegħek u ngħidlek isma' tazzil marrid, tgħidli le whisky, tazzil marrid ngħidlek le whisky u tagħtini l-whisky, jien niżlu l-whisky bil-fors għax bil-fors. Inti kuntenta x'min għalik ħabbejtni, imma jien kun niżilli velenu l-whisky. Għax int ma kontx attent għall-bżonnijiet veri tiegħi. U dan jiġri ħafna fir-relazzjoni. Kemm aħna attenti għal dak li verament jogħġob lill-persuna l-oħra, għal dak li verament tixtieq il-persuna l-oħra. Din hija xi ħaġa fundamentali, importanti ħafna fir-relazzjoni. Biex inħobb tassew lil marti, inrid ninteressa ruħi u inkun kurjuż, għax forsi ma nafx. Inkun u nistaqsi, imma x'jogħġbok lilek? Imma x'jagħmlek l-iktar kuntent? Imma x'jagħmlek l-iktar kuntenta? Eh, il-mara li raġel ir-raġel li l-mara. Jekk ħafna drabi n-nies huma iktar attenti għal dak li joġob li raġel milli r-raġel attent għal dak li joġob li l-mara. Eh, ehm, għax diġà mill-istruttura psikoloġika tal-persuna, ir-raġel inqas jagħti kas mill-mara. Il-mara tagħtik iktar kas mir-raġel. Allura, dan ifisser illi hemm bżonn li nitkellmu flimkien. U nitkellmu flimkien mhux biss fuq minn ser wassal it-tfal, mhux biss jekk wasalx eh, iż-żmien għas-servizz tal-karozza, mhux biss minn ser joħroġ it-tank tal-gas, mhux biss minn se jagħmel dik jew se jagħmel l-oħra, imma jeħtieġ li nsibu ħin u nitkellmu ma' xulxin fuqna nfusna. fuq u nagħmlu mistoqsijiet. Kif qed inħossni bħalissa? Kif qed ħossok fir-relazzjoni tiegħek miegħi bħalissa? X'tixtieq mir-relazzjoni bħalissa? Fejn inħoss li qed niżbalja? Fejn tħoss int li jien qed niżbalja u bil-maqlub? X'tixtieq differenti minni bħalissa? X'qiegħed jagħmlek nervuż bħalissa? Dawn il-mistoqsijiet li huma marbutin mal-persuna mhux mal-ħajja ta' kuljum. Għandna bżonn, għandna bżonn kemm ir-raġel u kemm il-mara. Għandna bżonn nidħlu ftit f'dik li ngħidulha l-awtentiċità ta' relazzjoni. Ħafna drabi aħna dawn nispiċċaw mbagħad ngħiduhom tafu kif għax nispiċċaw nagħmluhom dawn il-mistoqsijiet. Tafu kif nagħmluhom wara ġlieda kbira. Ehm, ġie l-ewwel inħallu l-muntanja u x'hekk tal-tensjoni u tal-ansjetà tikber, imbagħad tispara bir-rabja, nirrabjaw għal xulxin, imbagħad ikun hemm mument tal-kalma, imbagħad nibdew nispjegaw. Għax jiena, għax int ma tafx minn xi x'għaddej bħalissa, għax jiena nixtieq li kieku inti. Kieku frankajna dik il-muntanja ta' tensjoni u għajjat, u għamilna mill-ewwel il-mistoqsijiet u provajna mill-ewwel naqsmu għax xulxin kif qegħdin inħossuna u x'nixtiequ minn xulxin, ara kemm enerġija nifrankaw. Kemm ħin niffrankaw u kemm nistgħu ntejbu r-relazzjoni tagħna. Mela l-ewwel punt importanti li jiena nħares lejn marti, nħares lejn żewġi u ngħid, imma dan żewġi biex ikun kuntent. Kif nista' nagħmlu kuntent? Xi ħobb żewġi. U mhux bilfors dak li jagħmel kuntent lili jagħmel kuntent lilu jew jagħmel kuntent lilha, mhux bilfors. Dak hu l-ewwel punt. Hekk fl-Iskrittura jekk ikollna mmorru u nqallbu l-paġni tal-Bibbja u nsibu koppja li kienet attenta għal xulxejn, hekk nissuġġerilkom taqraw l-istorja ta' Tobija, il-ktieb ta' Tobija. Hekk hemm ċertu paragrafi verament sbieħ meta Tobija it-tifel ikun se jiżżewweġ lil Sara. li jiltaqa' magħha din Sara f'pajjiż imbiegħed u jitkellmu flimkien fuq xulxin, fuq il-ħtiġijiet ta' xulxin, fuq il-bżonnijiet ta' xulxin, fuq dak li jixtiequ mingħand xulxin, fuq dak li jixtiequ mir-relazzjoni ta' bejniethom, saħansitra anki fuq relazzjoni sesswali ta' bejniethom jitkellmu dawn Tobija u Sara fl-Iskrittura. Mela dak l-ewwel punt, it-tieni punt. Nerġgħu napprezzaw lil xulxin. Għax ngħid nerġgħu napprezzaw lil xulxin? Għax żgur li meta kontu għarajjes, kontu kapaċi tapprezzaw ħafna kwalitajiet, dettalji ta' xulxin, illi mbagħad ma' żmien u xek inrabbu l-kallu u ma nibqgħux narawhom, anzi nibdew naraw biss in-negattiv. Nagħmlu żmien fl-għerusija li naraw ħafna pożittiv biex ma ngħidx naraw biss il-pożittiv. Għandna bżonn fil-ħajja tar-relazzjoni tagħna taż-żwieġ illum wara għaxra, għoxrin, 25 sena miżżewġin, illi nerġgħu nibdew napprezzaw ftit il-kwalitajiet sbieħ ta' xulxin. Kemm ilek ma tgħidilha lill-mara tiegħek il-kemm sajjarti tajjeb illum? Kemm ilek ma tgħidilha, kemm ilek ma tgħidlu lir-raġel tiegħek il-aħwa kemm inħossni secure miegħek, kemm inħossok tipproteġini. Kemm ilni ma ngħidlu jien lir-raġel tiegħi imma verament il-kelma tiegħek inħossha sserraħ li qalbi. Kemm ilni jien lill-mara tiegħi ma ngħidilha, imma kemm nieħu gost niġi d-dar u nsibha d-dar tilqagħni. Kollox lest. Kemm ilni ma ngħidilha din lill-mara tiegħi, kemm ilni ma ngħidulu dan lir-raġel tiegħi. Hekk li jien inkun kapaċi napprezza iżjed. U għandna bżonn, għandna bżonn l-apprezzament. Għan kull bniedem għandu bżonn li jħossu apprezzat. U għandna bżonn allura niskopru iktar dan Gottman isejħilha bl-Ingliż nurture your fondness and admiration. Nurture your fondness and admiration. U jekk wasalt id-dar u stennejt xi ikla tajba, imma l-mara ma laħqitx għax kienet imħabbta bil-homework tat-tfal, jien nista' jew nibda ngerger u ngħid, Inti dejjem qatt ma ssajjar, qatt ma tlesti xejn. Jew inkella tagħmel dak li ngħidulu reframing. Inħares lejha min-naħa l-oħra ngħid, Il-aħwa kieku ma kinitx il-mara tiegħi tieħu ħsieb hi t-tfal u tgħinhom naqra fil-homework kieku dawn iridu jfendu għal rashom weħidhom għax jien m'għandix ħin. Eh, u jekk nagħmel dak li ngħidu l-reframing, jiġifieri nħares teha minn min, it-tazza mill-parti l-mimlija ngħid nirringrazzja l li ok, llum ma sajritx imma għenet li tfal jagħmlu l-homework. Il-kapaċità li nara l-pożittiv kemm għandna bżonna din fil-ħajja tagħna. Il-kapaċità li nara l-pożittiv. U hawnhekk eh, nistedinkom jekk xi ħadd irid jikber fiha din il-kwalità din l-iskill, aqbdu l-ktib tal-anja tal-anjiet kull ma huma tmien kapitli Imma kulma huma dawn it-tmien kapitli, l-għarusa u l-għarus, l-għarusa hija l-art ta' Iżrael u l-għarus huwa Alla f'dan il-ktieb, ktieb sabiħ ħafna. L-intimità, l-imħabba li hemm tiġri bejn Alla u Iżrael, il-poplu tiegħu. Imma kulma jagħmlu dawn it-tnejn taf x'jagħmlu l-ħin kollu jfaħħru lil xulxejn. Il-ħin kollu jammiraw 'il xulxejn. Hekk forsi kif kontu tagħmlu meta kontu għarajjes u xi drabi kontu tesprimuh bil-kliem u xi drabi lanqas kontu kapaċi tesprimuh bil-kliem. Imma biżżejjed li tħarsu lejn xulxejn, inti tara f'għajnejn it-tfajla tiegħek jew tara f'għajnejn il-ġuvni tiegħek l-ammirazzjoni, qiegħed jieħu gost bija, qiegħed jammirani. Ejjew nerġgħu nqajmuhom dawn l-iskills importanti fil-ħajja tagħna ta' żwieġ. Importanti, dawn jagħtuna jagħtukom il-ħajja l-enerġija, jagħtukom l-ispirtu. Iż-żwieġ ma jispiċċax biss obbligi, dmirijiet, liġijiet, regoli, le. Hemm bżonn li nerġgħu nqajmu l-ispirtu ta' din l-imħabba. It-tielet punt, induru lejn xulxejn u mhux nitbegħdu minn xulxejn. Gottman isejħilha turn toward u mhux away jew against. Mod sempliċi ħafna ta' hi qed issajjar u qed jara l-aħbarijiet. U jgħidilha lilha jgħidilha ejja ħatara ara ara x'inhu jiġri ara x'inhu ma jgħidu fl-aħbarijiet u hi ma tkellmux tibqa' sejra ssajjar. Dak ifisser turning away. Turning away. Darb'oħra dak, forsi jerġa' jgħidilha, imma jekk terġa' tagħmililu, id-darba ta' wara ma jerġax jgħidilha. Jekk tifel jew raġel jew mara sejħitlek dowr lejja, mhux iddur lil hinn minna. Jekk ma ddurx kontra taħjo, biżejjed issa bħalissa, qed tisma' l-ħabba tgħidli xejn bħalissa qed nara l-partita, tgħidli xejn turning against. Huma skills żgħar però huma fundamentali għax jorbtu lill-mara u lir-raġel ma' xulxin bħala koppja. U hawnhekk nistedinkom tħarsu mill-ġdid lejn ir-relazzjoni ta' bejn Elkana u Anna li semmejna qabel ilbieraħ fl-ewwel ktieb ta' Samwel, hekk kemm kienu attenti għal xulxin. Kemm Elkana kien attent għal kulma tgħidlu Għanna, u Għanna kienet attenta għal kulma jgħidilha Elkana raġel tagħha. Ir-raba' pont, nagħtu ċans li niġu influwenzati minn xulxin. Let your partner influence you. Ħafna drabi kull wieħed u kull waħda minna jkollna l-ideat tagħna fuq ħafna affarijiet. U qatt ma nieqfu nistaqsu imma dak li qed naħseb jien imma imma huwa veru, imma huwa żgur tajjeb, imma żgur dak li qed tgħid lil mara tiegħi jew dak li qed li raġel tiegħi żgur li mhux tajjeb ukoll. Jista' jkun li qed nara biċċa biss u qed jara l-biċċa l-oħra. Jew jien dejjem għandi raġun, jew waħdi għandi raġun. Jekk pereżempju se nixtru kamra tal-banju u hi tridha mod u jridha mod ieħor, nispiċċaw kulħadd iktar iżomm il-pożizzjoni tiegħu. Jew għar u għar dejjem tgħaddi ta' persuna waħda. Li nagħtu ċans li niġu influenzati minn xulxin ifisser li jien kultant ngħid imma żomm żomm. Imma tgħid jien dejjem għandi l-verità, tgħid il-verità dejjem qiegħda fuq in-naħa tiegħi, qatt ma tkun fuq in-naħa tar-raġel tiegħi u qatt ma tkun fuq in-naħa tal-mara tiegħi. Qatt, qatt, qatt. Possibbli qatt. Eh, kemm importanti li wieħed ipoġġi naqra lilu nifsu fi kriżi. Eh? Hemm proverbju Ingliż li jgħid li tal-injoranti li ma twaqqax lilek nifsek fi kriżi. L-injorant min hu? Hu dak li jwaħħal moħħu u jdija u jibqa' mwaħħal fuqha. L-għaref min hu? L-intelliġenti. Dak li ma jaf xejn. Dak li jwaqqaf fi kriżi kollox. Dak hu l-int. Għaliex? Għax dak ikompli jibqa' jiskopri, ikompli jibqa' jitgħallem, ikompli jibqa' jfittex. Dak hu l-għaref. Dak hu dik il-persuna intelliġenti. Allura, li wieħed ikompli jħalli lilu nnifsu jiġi influwenzat mill-persuna l-oħra hi fundamentali. Li nħallu lil xulxin ninfluwenzaw lil xulxin. Il-ħames punt. Insolvu il-problemi li jistgħu jissolvew. Solve your resolvable problems. Għax jista' jkun illi Ħafna problemi li jistgħu jissolvew inħalluhom hemmhekk, sempliċement biex ikollna fuq x'nargumentaw. F'dan l-istudju li qed insemmilkom ta' dan il-psikologu John Gottman jgħid illi 31 fil-mija tal-konflitti, 31 fil-mija tal-ġlied li nagħmlu ikun fuq issues, fuq problemi li ma jissolvewx. Ma jissolvew qatt matul il-ħajja taż-żwieġ. Le, skużawni, qiegħed naqlibhom, qiegħed naqlibhom. 31 fil-mija tal-konflitti tal-konflitti li nagħmlu ikunu problemi li jistgħu jissolvew. 69% tal-konflitti għaru għar. 69% tal-konflitti jkunu problemi li ma jissolvew qatt. Problemi li dejjem ikunu jerġgħu jitelgħu fir-relazzjoni. Kienu hemm meta konna rajjes, imbagħad wara l-ewwel snin ta' żwieġ, baqgħu hemm wara 20-30 sena żwieġ. Dan xi jfisser? Dan ifisser illi almenu dawk il-31 fil-mija tal-problemi li jistgħu jissolvew, nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex inneħħuhom minn nofs, insolvuhom u insolvuhom flimkien. Imma u dawk il-problema il-problemi li ma jistgħux jissolvew, ħafna drabi ma jkunux jistgħu jissolvew tafu għalfejn għax ikunu jmissu l-interessi personali jew tiegħu jew tagħha. U allura jridu niżlu naqriktar fil-fond fid-diskussjoni. Insemmilkom eżempju sempliċi. Per eżempju l-problema li u idum ħafna xogħol u idum tistenna ħafna fil-axija sa kemm jasal. U nibqgħu niġġieldu fuqha din ma tissolva qatt. Imbagħad issir ġlida kbira mbagħad tlada minn flok fit-tminja jiġi fis-sitta jew fis-seba' mbagħad tgħaddi għaddu tliet ijiem u jerġa' li kien. U nerġgħu nibdew. Il-problema x'inhi? Il-problema hi li hu qiegħed idum għax-xogħol u li jew inkella li jgħid tridu iktar kmieni d-dar, x'inhi l-problema ta' veru? Irridu niżlu iktar fil-fond għax jista' jkun li hu mhux jiġi d-dar kmieni għax meta jiġi d-dar kmieni jispiċċa jisma' tgergir. Allura mingħajr ma jinduna inkonxjament jippreferi jgħid minn aħjar nibqa' iktar fuq ix-xogħol. Imma ma nwaħħlux fija biss li qed tgerger, inwaħħlu fih ukoll. Għaliex inwaħħlu fih? Għax jekk hu jiġi d-dar u jintefa' quddiem it-television u flok li jagħti daqqatej jew jintefa' fil-garaxx imma mingħajr qiegħed id-dar, jekk għar-raġel li qiegħed fil-garaxx ifisser qiegħed id-dar mal-mara, għall-mara ma jfissirx li qiegħed magħha. Jekk hu jiġi d-dar u jgħidili isma' ejja ħa nagħmlu x'hemm bżonn nagħmlu flimkien, x'hemm bżonn ngħinek biex nagħmlu ma' hekk ħaġa oħra. Allura l-problema mhix tant jiġix fil-ħin jew fit-tard id-dar biex dik imi iktar profonda. Kemm aħna kapaċi noqogħdu ma' xulxejn, kemm aħna kapaċi nagħmlu xi ħaġa ma' xulxejn. U rridu nippruvaw naffrontaw il-kapaċità tagħna li nikkollaboraw, li nitkellmu, niftehmu, niddeċiedu u nesegwixxu, nagħmlu, flimkien. Is-sitt punt, il-problemi li ma jissolvewx, din diġà semmejnija, jaħbu diffikultajiet iktar profondi kif konna għadna qegħdin ngħidu. U l-aħħar punt, irridu nippruvaw niftehmu iżjed fuq l-iskop ta' relazzjoni tagħna, l-iskop ta' relazzjoni tagħkom. Dak eh, li Gottman isejjaħlu create shared meaning. Create shared meaning. Jiena ninnota dejn. Eh, meta koppja pereżempju tkun imsifra, tistinka, taħdem biex taqla l-flus ħalli mbagħad tiġi hawnhekk lura Malta, kien jiġri dan u xek 20-30 sena ilu kien jiġri ta' spiss. Jaħdmu, jistinkaw, jkunu l-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra jew xi pajjiż, jaħdmu, jistinkaw biex imbagħad iġemmu jiġbru xi ħaġa bil-ħsieb li jiġu hawn. Meta jkollhom target quddiemhom anki li jkunu aħjar ekonomikament, ikunu aqoċċa flimkien, jintrabtu ma' xulxejn għax għandhom skop quddiemhom. X'in jitlaq dak l-iskop? X'in jiġu hawn? Ħafna drabi jaqgħu fi kriżi. Allura jew jerġgħu lura, jew iridu jsibu skop ieħor iktar importanti. X'inhu l-iskop li jżommkom ma' xulxin? Psikologu Taljan illi hekk għandi ħafna stima tiegħu kien wieħed mill-lecturers kien jgħallimni saċerdot Don Alessandro Manenti, bravu ħafna, hemm ħafna kitbiet tiegħu anki ssibuhom fuq l-internet. Dan kien jgħidilna hekk, kien jgħidilna għidulhom lil miżżewġin. Illi jżommhom ma' xulxejn, ir-raġel u l-mara, iżommhom flimkien, mhux dak li hemm bejniethom, mhux kemm iħobbu lil xulxin biss, imma dak li hemm quddiemhom. Lejn xiex huma tnejn flimkien mexjin. X'inhu t-target, x'inhu l-iskop, x'inhu dak li qed iżommkom flimkien, x'hemm xi tridu telħqu. Issa ħafna drabi aħna lina ċara, għalina l-Maltin u l-Għawdxin ċara, aħna xiridu nilħu. Li tfal tagħna jilħu, full stop. U meta jilħu tfal imbagħad x'se nagħmlu? L-neputijiet jilħu, rridu naraw. Imma relazzjoni ta' bejnietna fejn inħalluha? Kemm qed nistinkaw għalija, kemm qed naħdmu għalija? Jienu wi, jienu wu flimkien, x'iridu nilħu flimkien? Eh, nġibilkom ftit eżempji, jien nixtieq nagħmel lila il-mara tiegħi kuntenta Kuntenta ħafna fil-ħajja. Dawn il-ftit snin li għandna qed naraw issa, mhux hekk? Dawn iż-żminijiet qegħdin iġibulna ma' wiċċna kemm irridu napprezzaw mhux kull siegħa, kull sekonda tal-ħajja tagħna. Dawn il-ftit, allura kif ma nagħmilix kuntenta jien lil marti? Kif ma nħobbix b'tali mod li dik tista' tgħid il-bambin batek f'ħajti, kemm għamilni kuntenta permezz tal-preżenza u bil-maqlub Bil-maqlub, l-iskop li nħossuna sew flimkien, li npoġġu lil xulxin f'sitwazzjoni pjaċevoli flimkien, li nagħtu lilna nfusna lil xulxin, ħa nkun naqra iktar evanġeliku, illi nagħti lili nnifsi għalik, Li nħobbok kif iħobbok Ġesù. Li nagħtik ħajti kif tani ħajtu Ġesù. Kieku jkollna dawn l-iskopijiet taż-żwieġ, dan ix-shared meaning kemm hu importanti fil-ħajja tagħna. Kelma tal-aħħar fuq it-tfal, kelma żgħira ħafna fuq ir-relazzjoni tagħna mat-tfal. Importanti ħafna li fir-relazzjoni tagħna mat-tfal ikollna żewġ affarijiet ċari, żewġ affarijiet li huma fundamentali, żewġ kolonni illi mingħajrhom ir-relazzjoni tagħna mat-tfal tkun bażwija. Jekk ma jkunux it-tnejn sodi, it-tnejn iridu jkunu hemm. Jekk ikun hemm waħda biss, ir-relazzjoni tagħna magħhom tkun zoppa, t-trobbija tagħhom mhux se tkun tajba. Imma jekk ikunu hemm it-tnejn, it-trobbija tagħhom tkun tajba, il-formazzjoni tagħhom tkun tajba. L-ewwel qabel kollox, ara tmorru bl-idea li t-tfal għandhom bżonn il-flus tagħkom. Le, m'għandhom bżonn il-flus tagħkom. Ara tmorru bl-idea li t-tfal għandhom bżonn id-djar tagħkom. Le, m'għandhom bżonn id-djar tagħkom. Żbaljata għall-aħħar. Żbaljata għall-aħħar. It-tfal għandhom bżonn ħaġa waħda, tafu x'inhi? Li inti u r-raġel, inti u l-mara tħobbu lil xulxin. Dik biss li għandhom bżonn. Tgħiduli staqsuhom, jekk għandkom it-tfal żgħar, eh? Staqsuhom, din hija riċerka, riċerka xjentifika, eh? Li jistgħu jagħmlu pereżempju minu teacher, Min hu teacher jista' jippruvaha, mhux bħalissa, bħalissa tistgħu tippruvaw online kif tridu. Staqsu li tfal jidlu, x'tixtieq mill-mamu id-dedi? X'tixtieq li jħobbu li xuxin, li jkunu sew. It-tfal tagħna jkunu sew, jkunu kuntenti jekk jaraw l-omhom u l-missierhom sew. Il-bqija lanqas ikollhom ma nafx kemm il-flet, lanqas ikollhom ma nafx kemm flus fil-bank, lanqas jekk ikollhom ma nafx kemm artijiet imma missierhom il-ħin kollu sejrin ġlieda waħda ma jkunux kuntenti. ma jikbrux sew. Ma jikbrux sew. Allura l-ewwel qabel kollox it-tfal għandhom bżonn ħaġa waħda li jaraw lil ommhom u lil missierhom iħobbu lil xulxin. Jien naħseb li taraw ċertu programmi fuq it-television. Bħalma narawhom jien kultant U tinduna, tinduna, ħaġa ta' l-għaġeb, isiru kemm isiru separazzjonijiet, isiru kemm isiru divorzji, u tgħid, u iwa t-tfal jidraw, u iwa, u dawk ma jarħarsux lejn l-oħra, u iwa. Staqsi lit-tifel jew lit-tifla. Staqsihom. U ara x'jgħidulek, ara x'jgħidulek, eh? Ara x'jgħidulek. Interessanti għax jekk jien ġismi, ġismi, il-persuna tiegħi tgħajjat il-ħin kollu, ommi u missieri li għamluni, hux hekk? L-isperma ta' missieri u l-bajda t'ommi għamlu lili. Jien din nibqa' ngħajjatha mhux biss b'ġismi imma nibqa' ngħajjatha b'moħħi u b'qalbi. Il-omm u l-missier irridhom jien, hemm, irridhom, u jekk jista' jkun irridhom flimkien, għaliex għax jien wieħed, jien m'iniex tnejn, ommi u missieri, jien wieħed. Jien wieħed. Għandu raġun Ġesù li jgħid isma' dak li jaqqa' Alla ma jistax jifirdu l-bniedem x'għaqqa Alla. Il-mara u r-raġel, le, Alla ma jiena l-għaġna, jiena l-għaġna li għamel Alla tommi u ta' missieri, it-tifel u t-tifla huma l-għaġna. It-tifel u t-tifla. L-għaġna tommhom u ta' missierhom, dak għaqqa Alla. U ma jifirdu ħadd, ma jifirdu ħadd. Inti ħares lejk innifsek, l-esperjenza tiegħek. Eh, forsi intu kol ġarrab l-esperienza ta' separazzjoni ta' mokku ta' missire. Tibqa tajat ma' u pa. U ħafna drabi, anki jekk l-imħabba timbidel f'mibeda, laj ta' s-sir iktar kbira, iktar ħarxa. Ma rix naraħ iktar bajnija xammilli. Imma għaliex, xem taħt net, xem taħt net. Hemm weġa, weġa għalfejn imħabba feruta. Għax nixtiequ, għax irridu. Allura l-ewwel ħaġa importanti, it-tfal tiegħek għandhom bżonn jaraw lilek tħobb ir-raġel, lilek tħobb lil mara. Għandhom bżonn li jkunu ċerti minn dik l-imħabba. Mhux se nitlaq minn hawn, se mmur minn hemm, se mmur għand l-avukat minn hawn. Qudiem it-tfal għandhom bżonn ikunu ċerti minn dik l-imħabba. Mhux qiegħed ngħid fejn hemm vjolenza jew fejn hemm problemi serji u x'hekk għax ikun hemm sitwazzjonijiet li aħjar imbagħad il-ġenituri jisseparaw. Mhux qiegħed imma kultant fuq ħmerijiet. Fuq ħmerijiet. It-tfal tagħna għandhom bżonn ta' żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox. Dixxiplina, xi ġifieri dixxiplina, mhux bis-sawt, mhux hekk. Dixxiplina jfisser il-kelma dixxiplina ġejja mill-kelma dixxiplu, dixxernera jfisser titgħallem, titgħallem dixxiplina, mhux bis-sawt, mhux hekk. X'jiġifieri dixxiplina? Ikollhom valuri ċari, jafu d-direzzjoni tagħhom x'inhi, valur ċar, din tajba, din ħażina. Din tajba, din ħażina. Kemm ngħidulhom aħna isma' tixrobx id-drinks għax jagħmlulek il-ħsara, isma' tikilx junk food għax jagħmillek il-ħsara. Ngħiduhomlhom dawk l-affarijiet u nagħmlu sew. u nagħmlu sew. Eh? Imbagħad ngħidu le magħmudija ma ntuwilhomx għax inkella kintuhom il-magħmudija nibrejn waxjawhom inkunu diġà. Inti tħallih jikol li jrid, inti tħallih imur l-iskola meta jrid jew meta ma jridx. Eh, le, għax taf temmen li l-iskola hi tajba għalih. Allura jekk int il-problema mi hawn qiegħda l-problema, jekk hawn xi ġenitur li jgħid isma' jiena l-magħmudija jew it-tqarbina mbagħad jagħmilha jagħmilha meta jikber. Il-problema mhux it-tifel x'jagħżel it-tifel, il-problema għax int m'intix konvint li t-tqarbin hija tajba, li l-griżmi hija tajba, dik il-problema. Allura tittrasferix fuq it-tifel, tipprojettajiex fuq it-tifel jew fuq it-tifla li forsi fehem iktar minnek xi ġifieri titqarben jew xi ġifieri tagħmel il-griesba. Ibda staqsi intejt imma mela xi ġifieri għalija titqarben. Eh, għamel domandi int għalik. Allura dixxiplina l-ewwel qabel kollox. Importanti l-valuri, waw irid jidħol ir-role tal-missier illi sfortunatament ah, u xek eh, kulħadd jgħid bħalissa il-psikoloġi sikwiti tennu jgħidu li qegħdin ngħixu fi kriżi tal-paternità tar-rol tal-missier, il-valuri. Il-missier qiegħed hemmhekk biex jgħid jagħti direzzjoni, il-values. Il-kolonna l-oħra importanti għal affettività l-imħabba. L-imħabba. Hija li t-tfal iħossu l-care, il-concern tal-omm u tal-missier. Iħossu ż-żegħil, it-tgħanniqa tal-omm u tal-missier. Dawn it-tnejn huma fundamentali fir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri u l-ulied. Fundamentali! It-tnejn li huma. Ma jistax ikun hemm iktar minn waħda u inqas mill-oħra jew iktar minn waħda u inqas mill-oħra. Ma jistax ikun hemm hekk. Imma jridu jkunu f'bilanċ it-tnejn flimkien. Noqogħdu ħafna attenti. Għaliex? Għax ħafna drabi li qed jiġri f'pajjiżna u minħabba li għadna u xek għadna ma setiljajniex aħna bħala soċjetà għaliex għax forsi l-ġenituri tagħna jew forsi n-nanniet tagħna kienu minn dik ir-razza ta' nanniet li baqgħu id-dar ma marux jaħdmu għax-xogħol. Eh, allura kważi kważi għadha ma daħlietx u xek bħala parti integrali mis-soċjetà Maltija Għawdxija illi l-mara għadha mhix integrata għal kollox illi l-mara taħdem li l-mara wkoll għandha x-xogħol tagħha, allura x'jiġri? Ir-raġel u l-mara tnejn imħabtin impenjati bix-xogħol, eh? It-tfal ħafna drabi jispiċċew jew għand in-nanniet, hemm, jew forsi xi mkien ieħor, mhix ħaġa ħażina importanti, hekk għandu jsir, ma jistax isir mod ieħor, però jiġu neqsin waħda minn dawn it-tnejn. Jew waħda jew l-oħra, jew l-affettività jew id-direzzjoni. Id-direzzjoni meta l-ġenituri eh, għandhom ċertu valuri u n-nanniet imbagħad u xek. Ehm, eh, sintendi eh, normalment man nepputijiet ikunu ħafna iktar light ikunu ħafna iktar lenient in-nanniet permessivi milli mat-tfal, ma' wliedhom. Eh? Waqt li l-ġenituri forsi jkollhom, allura hemmhekk tiġi xejkjata l-ewwel kolonna, l-kolonna tad-dixxiplina. Imma jista' jkun ukoll tiġi xejkjata l-oħra l-kolonna tal-affettività. Għaliex għax billi l-parents ħafna drabi jħossuhom guilty ħatja minħabba nuqqas ta' possibilità li joqogħdu mat-tfal, li jkollhom il-ħin mat-tfal, allura x'jagħmlu? Jiġu rikattati. It-tfal imorru jokorbu għal dik u għall-oħra, u għal dak l-oġġett u għall-ieħor, u għall-mobile, imbagħad il-mobile il-ġdid li ħareġ, imbagħad il-PlayStation il-ġdida, imbagħad u l-omm u l-missier jispiċċaw minħabba l-guilt feeling minn għalihom qegħdin iħobbu lit-tfal u jkunu qegħdin jaqduhom b'mod żbaljat. It-tfal tagħna, nħobb ngħidha, m'għandhomx bżonn ta' presents mingħand il-parents, imma għandhom bżonn ta' preżens, preżenza mingħand il-parents. Nikkonkludu dawn l-eżerċizzi b'kelma żgħira hekk. Ehm, se nagħtikom lista twila ta' suġġerimenti, mhux veru ta' suġġeriment wieħed biss, wieħed biss. Li jien għalija jiswa daqs is-suġġerimenti kollha. Mhux daqs l-eżerċizzji li għamilna ma jiswew xejn, dak li għedna ma jiswa xejn. Dak issa il-kol kemm intom se tinsewh, mhux hekk tgħaddi ġurnata oħra tnejn, u x'ġurnata tisemgħu l-aħbarijiet il-lejla jew jintesa kollu. Allora biex ma jiswix għal xejn, tajjeb xiridu nagħmlu? Ħaġa waħda, ħaġa waħda. Jien din mhux ngħidha, mhux nitlobha, nokkrobha, nokkrobha, nokkrob quddiemkom, Ibqgħu tgħallmu. Ibqgħu tgħallmu. Ibqgħu tgħallmu. Fuq kollox ibqgħu tgħallmu fuq Ġesù Kristu. Hawnhekk fil-parroċċa għandkom il-possibilitajiet. Naf li hawn komunità Ewkaristika, naf li hawn Lexio Divina, Naf li hawn żewġ gruppi tal-familji. Please, tistħux tinqalgħu minn ġo djarkom, tistħux titlu fi grupp illi forsi kien qiegħed hemm diġ, tistħux, please, please. Għalikom, mhux għalija, laqas għall-kappillan. Aħna rin iktar xogħol. Għalikom, jekk intom tridu tkunu aħjar, please, ibqgħu talmu. Ek, Ejjew flimkien, ħa nitlob din il-grazzja għalikom quddiem Ġesù illejla, biex iqanqal fikom, inissel fikom ix-xewqa li tibqa' titgħallem. Hekk. Min jibqa' jitgħallem, ibati jinqas. Min jibqa' jitgħallem, jibqa' żagħżugħ.

Qabel natikom il-barka ta' Ġesu Ewkaristija, nixtieqek ngħid kelma ta' grazzi mill-qalb lil Dun Anton tal-ħames messaġġi tant utli illi wassal lilkom għeżież koppji. Nissuġġerilkom ukoll hekk jekk tafu b'xi koppja illi forsi għandkom dubju segwewx dawn l-eżerċizzi, forsi tagħtuhom telefonata, dawn peress li qegħdin fuq il-Facebook se jibqgħu hemm u allura anki intom stess jekk tkunu tixtiequ terġgħu tisimgħu tagħna li nwassluhom live dawn l-eżerċizzi u anki illi issa minn nhar il-Ħadd li ġej ser nibdew anki nxandru quddiesa live minn hawnhekk minn din il-Knisja Parrokkjali tagħna. kull jum minn nhar il-Ħadd li ġej fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Nitlob issa fuqkom il-barka ta' Ġesù Ewkaristija.